Helo rhieni, yym ni'n andros o siomedig flwyddyn yma bod ni methu cwrdd gwyneb yn wyneb yym felly dyma ni'n gwneud fideo i gyflwyno ein hunain i chi. Felly Mister Evans dwi, fi ydych athro eich plentyn chi yym a dwi'n jyst mynd i esbonio'n sydyn be ni wedi bod yn wneud yym o mis Medi hyd at nawr. Felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig dechrau gyda lles. Mae lles y plant wedi bod yn rhywbeth ni wedi ffocysu arno fo yym fel ysgol eleni Um, ar bore dy llun a pnawn dy gwener, mae y plant wedi bod yn dewis beth fydden nhw'n hoffi gwneud. Maen nhw wedi dod lan gyda rhestr hir o beth fydden nhw'n hoffi gwneud. A felly, da ni'n dechrau gweithio drwy rheini. Felly, ni wedi bod yn gwneud rygbi, pel droed, chydig o gelf, ni wedi bod yn dysgu Ffraneg. Felly, maen nhw'n dod fyny i'r syniadau um, hyfryd am beth fydden nhw'n hoffi gwneud. Um, ein thema ni ar gyfer y flwyddyn yma, ar gyfer ein prosiect, yw enw da yw'r trysor gorau. Felly, nath ni ofyn wrth y plant ar dechrau'r flwyddyn, pwy sy'n gan enw da? A wnaethon nhw ddod lan o syniadau o mae gan arwyr um, enw da. Wedyn, nath ni edrych ar pwy oedd yr arwyr oedd yn byw yn ein cymuned. Lle oedd hwnna wedyn yn amlygu mae llawer arwyr yn byw yn ein cymuned, ond mae rhai ohonyn nhw sydd yn addas iawn ar gyfer yr amser yma, wrth gwrs, fel y rhai sydd wedi bod yn gweithio i'r GIG, felly yr NHS. Yym, felly ni 'di bod yn edrych ar doctoriaid, nyrsys, glanhawyr, acugyddion, edrych be' sgiliau mae'r pobl yma angen, be' sy'n gyffredin ynddyn nhw, maen nhw'n pobl sydd wir eisiau helpu pobl eraill a maen nhw mor bwysig ei gilydd. Um, wedyn rydyn ni edrych yn fanwl ar rhai o'r swyddi yma fel doctoriaid, maen nhw angen gweibod um, llawer am y corff, felly ni wedi dysgu am y corff ac y sgerbwd, beth mae gwahanol esgyn yn gwneud. Wedyn rydyn ni'n mynd i fynd mlaen i dysgu am y synhwyrau, ac wedyn dysgu am arwyr sydd wedi colli rhai synhwyrau, felly rhai bobl sy'n ddyddar um, a rhai bobl sydd yn ddall methu gweld. Um, yn y Gymraeg, mi rydyn ni ar ddechrau'r flwyddyn wedi sicrhau bod y plant yn sgwrsio yn y Gymraeg, yn barod i gyfrannu yn y Cymraeg, Felly yym roedd yna ffocws mawr yn fan'na ar y llefaredd a wedyn rydyn ni wedi bod yn defnyddio ein synhwyrau i ysgrifennu am y clapiau oedd yn digwydd ar nos Iau. Um, felly oedd hwnna'n gyffroes iawn, oedd y plant i gyd yn cofio yr adeg yna lle oedd pawb dod mas gyda'i sosbennu. Um, rydyn ni wedyn wedi hefyd ysgrifennu llythyr i geisio perswadio bobl i fod yn arwyr amgylcheddol. Yn Saesneg, ni'n dod â popeth reit nôl oherwydd ni'n deall mai dyma yr addysg ffurfiol cyntaf rydyn ni wedi gael drwy gyfrwng y Saesneg. Felly, ni wedi bod yn sôn am y wir, wyddor, yr llythrennau, um, seiniau ffoneg, yna adeiladu, adeiladu geiriau cyn mynd ati wedyn i adeiladu brawddegau. Felly dyna'n Felly, dyna fras iawn be ni wedi bod yn gwneud yn ystod y flwyddyn. Um, os gennych chi unrhyw gwestiynau, yna e-bostiwch neu anfonwch neges ar Teams, yym, a dwi'n edrych ymlaen i siarad efo chi'n unigol am eich plentyn chi.